Hwyl Griffiths, llongyfarchiadau mawr ar uh, yn llygadair eleni. Um, Diolch yn fawr. Chi di ennill y goron yn 2008, rwan y gadair. Oedd hwn wastad yn uchelgais i chi? O, heb os. Um, fel, fel rhywun sy'n sgwennu cerddi cynganeddol, um, mae wedi bod yn uchelgais gen i ers um, bod fi'n dechrau barddoni, dechrau sgwennu, ben ffordd uh, yn y narddegau. A ie, yeah, dwi wedi trio Ambell i dro yn y gorffennol ynde a mae'n jyst yn yym ie yn brofiad anhygoel yy yy cyrraedd yr uchelgais yma yy ma' yn Steddfod Meifod yy yn Maldwyn Eisteddfod lle neu ll- lleoliad sy gyda fi gymaint o yym atgofion da ohoni ynde? Mi oeddech chi yn sgwrsio efo ni ar y y podlediad dydd Llun yy nes Dwi'n cofio gofyn yy os gennych chi tips ar gyfer y goron nes i anghofio gofyn am y am y gader dych chi 'di cadw fo'n yy... Ie. ...os yn cad- gor'o' cadw fo'n ddistaw. Do do diolch am beidio gofyn ynde achos fi 'di ca'l wthnos o gyfod gadw cyfrinache a palu clwydde wrth ffrindie agos ac yn y blaen a yym dwi'n yy ie mae'n braf nawr yy gallu so' o' gallu dathlu gyda gyda nw ynde a by' rai' fi ymddiheurio am yy am beidio deud wrthyn nw yndyw e ond yy Ie, mae'n mae mae um, mae am, mae digwydd o hyd yn ystod wythnos Steddfod bod pob pawb yn holi am Sion uh, ynglyn â'r gader. A, um, yeah. A sonio chydig bach i ni am y gerdd felly ar um, uh, hanes yma o, o hen ŵr sy'n cofio nôl i'r rhyfel cartre yn Sbaen, ie? Ie, yeah, mae yw, mae'r um, gerdd yn, yn, yn cychwyn gyda um, hen ŵr dad cu mewn ffordd yn siarad efo'i oer mewn ysbyty ac yn um, taranu yn rhyw araith wleidyddol iddo fe. Mae'r ma oer yn, yn dianc oddi yno, ddim eisiau clywed mewn ffordd. Mae yna rhyw bendilio wedyn rhwng hanes um, Rhyfel Cartre Sbaen, pan aeth na nifer o Gymru allan i Sbaen i ymladd yn erbyn Ffasgaeth. Um, a golygfeidd wedyn o Gaza, uh, llynedd, adeg steddfod llynedd o'na, o'na um, rhyfela dinistriol iawn yn digwydd yna. A felly mae'r ma ma awdl yn pendilio rhwng y, rhwng y ddau yna. A mewn ffordd, beth sy'n digwydd yw, mae'r, ma, er bod e'n trio dianc, mae'r wyr yn y gerdd yn gorfod wynebu beth sy'n digwydd oherwydd mae e ar Twitter, ar Facebook, mae'n cael y newyddion yma uh, wedi anfon ato fe mewn ffordd. A, um, yw ddangos sut mae pobl mewn ffordd wedi clymu efo'i gilydd dros amser a o le i le Ar draws y byd, mewn ffordd. Dyna oedd un o brif themâu'r cerdd. Wrth wrando ar y feirniadaeth, oedd yna ddwy gerdd wedi cael canmoliaeth mawr ac oedd hi'n swnio fel penderfyniad agos. Ydy hwnna'n falchder ychwanegol i chi ella bod, bod o allan gystadleuaeth mor gryf? Ydy, mae, chi, chi, o'n i'n gobeithio yn fawr iawn y bysau yn gystadleuaeth fi ac y bysau ni'n cael benadaeth, bydde benadaeth yn un, yn un dda. Uh, a fi'n, ie, yeah, mae'n, mae'n Wastad yn braf clywed bod 'na fwy nag un yn deilwng am y am y gadair oherwydd mae'n arwydd mewn ffordd bod um, canu cyngneddol yn mewn, mewn, mewn lle da. A fel, fel oedd Mererid yn sôn, dwi'n gobeithio, dwi'n gobeithio'n fawr y bydd Cwm Di yn cyhoeddi'r cerddi achos mae'n mae amlwg bod nhw'n heiddi cael llwyfan a chynulleidfa, felly edrych mlaen yn fawr. Siŵr bydd nes, wel, fel arfer mae yna Sion ynglyn â pwy, pwy sy'n dod yn agos, felly dwi'n edrych mlaen at, at glywed.